Il-kultura ma tal-għawm u tal-water polo, kif inhi Malta? Għane, jgħan poġilek, hija kultura b'saħħitha relattivament. Hemm pajjiżi oħra li għandhom kultura iktar b'saħħitha, per eżempju l-Montenegro, qed ngħidlek. Fejn qed taħdem inti Fejn qed naħdem jien bħalissa
jarak tidħol ġo taxi u tkun bil-flok ta' tim ikun jgħidlek labtu ma nafx dakinhar u mortu tajjeb dak ma suxxutja hekk u da ġifri waqt li għad fit-taxi qed tifhem. Embedded fil-kultura tagħhom. Embedded fil-kultura tagħhom qed tifhem. Però aħna għandna kultura sabiħa wkoll, ġifri anke meta jiġu l-barranin eh, biex jilagħbu, they enjoy the supporters, they enjoy how passionate the supporters are, they enjoy kemm jiġu jaraw eh, l-lop eh, il-nies il-lop qed tifhem, ġifri l-Italja pereżempju ma tantx tara supporters, ma tantx ikun hemm supporters. Hawnhekk Malta nimlew nimlew l-istands kollha, jkun hemm kulħadd qiegħed letteralment lest biex għall-logħba environment sabiħ ħafna, ħafna, ħafna sabiħ. Eh, eh, ġifieri inti qed li eh, bħala livell ta' entużjażmu huwa oli. Oli ħafna, oli ħafna. Però bħala nies li jipparteċipaw huwa huwa iżgħar pereżempju minn Montenegro. Ifimni, pereżempju għax ovvjament Per eżempju għalihom għal Montenegrini hija it's the first sport. Jiġifieri da kull kull villaġġ żgħira li hija din da għandhom area jisimha Boka Bay, Boka Bay li hija bażikament dal-galf fejn hemm il-baħar jidħol u jisu kollox magħluq. Eh. U kull villaġġ żgħir separated by 2 kilometers għandu għandu one or two water polo pitches ġol ġol baħar. Qed tifhem ġol-baħar ikunu. Ġifieri anke għandhom jilagħbu bejniethom ukoll, ġifieri fis-sajf ħafna ħafna tfal jien kollu jilagħbu, jien kollu jilagħbu. Le le, ġifieri it's very very common, but jibdew jidulek eh, dak il-pitch fejn beda il-player X li mm. mbagħad spiċċa jilgħab ma nafx ma mas-Serbja jew. Ġifieri dawk huma l-heroes tagħhom essenzjalment. Huma letteralment jgħidulek hawnhekk beda Zlokovic, hawnhekk beda Ifovic, hawnhekk beda Jokic, hawnhekk beda u jibdew isemmulek l-ismijiet tal-players li jkunu jiftakruhom meta jkunu kienu tfal. You know, jiftakruhom jibdew. Ħantik eżempju bil-water polo għax huwa l-iktar ħaġa li naħdem magħha. We qualify for Europeans. We qualify for Europeans. We have qualified for Europeans the past five years. Okay. Tajjeb, so, five, yeah, five editions. Okay, we have qualified. Five. Li għar riżultat tajjeb ħafna. Li għax ħaġa, which makes us in, which puts us in the top 16 countries of our, of, of Europe. Tajjeb, okay. with the best teams being um, all uh, within Europe basically. All the best teams in the world. In the eh. world, technically, mbagħad għandek USA li huma tajbin, għandek Japan li huma tajbin, għandek ok Australia li huma tajbin, imma l-bqija

They go to work. They work till five, whatever it is. Tajjeb. Mbagħad minn hemmhekk iridu jmorru training fil-għaxija. Training fil-għaxija ħafna timijiet m'għandhomx eh, eh, heated pool ehm, li jistgħu jaċċessaw li huwa tagħhom, so you are dependent on the times you have available. Right. So, Jridu jmorru tal-qroq jew kottonera. Jridu jmorru tal-qroq jew kottonera. Se da jista' jkun li daqqa titrenja fis-sitta u daqqa titrenja fit-8 nofs ta' billej. Mela inti qont fil-5 u nofs. Jibda fit-8 nofs ta' billej. Ġifri inti jista' jkun qont fil-5 u nofs ta' fil-ħodu. Sowa, mort titrenja fil-ħodu. Mort ix-xogħol. Umbat erġajt mort titrenja u jista' jkun trenjajt fit tmija u nofs spiċċajt fl-10 wasalt id-dar fl-10 u nofs sakemm kilt u hekk mbagħad għadek kif trenjajt, mhux ħadd intħol torqod mal-ewwel tkun għadek taqxejn eh, revd up, isiru nofs il-lej. Alright. Aħna nippruvaw li ma nerġgħux indaħluhom jitrenjaw fil-għodu għax hekk. Imma jekk jiġi moment fejn ġieli tiddaħħalhom il-ġim tgħid u hija se ndaħħalhom fis-seba' u nofs ħalli intihom daqsxejn sija ċans oħra. Ma dan reġa' reġa' qam kmini fil-ħodu. Jek tista' daħħalhom fis-seba' u nofs imorru għax-xogħol. Jista' jkun ma jkunux jistgħu, eh. u mbagħad jerġgħu jmorru imorru għax-xogħol u mbagħad jerġgħu jitrenjaw fil-għaxija. Inti m'għandekx mod, mbagħad irid kollhom social life to be an elite athlete it takes so much more than just training. Eh, fuq il-water polo. Imma swimming pereżenti hija l-istess.
Eh. Swimming hija l-istess.
Din ir-realtà però hija realtà li jaffaċċaw kwalunkwe atleti tal-water polo.
Le, le, kwalunkwe atleti ta' water polo fid-dinja. Skont il-livell, ma ħafna mid-drabi jekk inti kollok, jekk inti. Nis li qegħdin fuq il-livell tagħna jew x'tim qegħdin fuq il-livell tagħna. Dawn ovvjament, pereżempju aħna t-timijiet li nilagħbu kontrihom fl-Ewropa, ikunu professjonisti. professjonisti fis-sens ta' jittrenjaw fil-945, per eżempju, jmorru l-ġem, eżatt, fil-11 jmorru eh, jagħmlu training fil-ħodu. Ġil meta nikkwalifikaw għal dawn l-European Championships li jettajt, il-players l-oħrajn għajr il-Maltin ikunu professionals. Mux kolla, mux kolla, mux kolla. Ġifiri aħna ġili umbat jek tilab biex tikkwalifika kontra l-Portugal, per eżempju, mm-hmm. il-level tal-Portugal huwa iktar bax minn tagħna.